Düşünmedim agam näme aljak bolduňyz?
Bäş minut dem aljak bolduk we
Diňle, sen meň şahsy sekretarymsyň. Köşkli mebel gaty serýozny ýerdir. Gaty gowy işledi. Düşündüňmi? Düşündüm. Malýarçy näme işläp dur? Näçe usta nirlerde işläp dur? Işleň gidişi näli? Şofýorlar näli? Maşynlar näli? Apparata seredýänler, dizaýnerçiler, olar näme işläp durlar? Hemme işler ýer ber gidip durmy? Hemme daklat senden sorajak. Düşündüm aşyk.
Düşündüňmi? Ondan men her altyncjy güni Öýdä kim bilen kafede dynç alýan. Onem öňürti gidip özüň bron edersiň. Altynjan.
Düşündiň?
Maşynlara-da doly seredersiň, arassaçylyga-da doly seredersiň. Düşündiňmi? Men diňe azjyk kofe içýändir. Konsinermem elmydama ýigrimi üçde dursun. Düşündim, başlyk.
Düşnüklimi? Hawa.
Bolýa.
Onnoň başlyk, irdenler sizi işe näçede jaňa turzaýyn? Hä, ýok.
Onda mesele ýok. Men özüm günde alty nol nolda turýa. Şeýle maşk altda turýamy? Onda başy kyn bolmasa sekizlere menem turzaýyňda.
Ýanyňa daýba işgärleri. Ezizim men seni söýýändigimi bütin dünýä jar etmek üçin seni ýörite şu tak getirdim. Gygyrsamam eşidilýär sesi.
Eýgräýinmi?
Eýgräýin.
Zöhre min sen söýýä. Haw, söýsen söýüpsiň-de, haw, şu taýdan başga ýer tapmadyň. Bar şäherde söýüşde, haw. Bilbil saýraýar. Saçlarymy şemal oýnaýar. Derewşan. Kaka siz ejem bilen nädip tanyşdyňyz-a?
Ejeň bilenmi? Diňle oglum.
Eý ogul. Perwat.
How kakam jan how. Eý.
Eý seni haçan öýlenjek eý sen. Ýene şu öýlenme temasymy? Ejeg siz ah, agtyjaklymyzy söýüp bilmän gitdi. Bir öýlenäýin-ow. Pap, öýlenjeg-ow menem. Özüme laýyk gyz tapamok. Eý, bu gürläp bolşy näme, özüme laýyk gyz diýip. Öliseň özüň näme? Bolýar, pap.
Eý, bile bog eýd, öýlende agtyk söýdür maňa bu soňky demde gitmäýin. Bir iller o, samneniýa gidip ugrady bu dehede bu öýlenenok diýip bir gepe gürrüňe goýma meni. Siziň diýýäniňiz bolsun, şu gün öňümden birinji çykan gyz öýlenjek. Size ýarasa maňa-da ýarar. Bar, o rossiýskiý un alyp gaýt. Gözüňem ýolda bolsun. Indi hökman gelinlik gözle indi boldy. Indi öýlen senow. Bolýa kaka oglanlar bir gowy rasiskun salgy beripdiler şoňa baryp gaýdaýyn.
Salow agam. Salam salam. Gel un almalymy.
Un almaly bolyn sen bärde işleýäňmi. Hawa gruzçik ştaý. Beh, ine meň öýüme gerek gelin-ä şu. Hakyky möjek obla, gektara sürübermeli. Hoo agam gitdiňle. Aýtda gerekmi ýene ýüz halta düşürmeli işim şundan. O unlaňyz gowudyra. Rossiýaň önümi ikisem wyş sort. Gelneje makyt görkez özi bilýändir. Görkezeýin ne bolýyn men öýlenmedigem. Ony ejeňe görkez, ejeň bilýändir. Ejeme seni görkezsem näme? Agam şu strid etjek bolmaýda näçe halta ýüklemeli? E şu bir halta almaly.
Ö, dur-ow, dur, dur, döwýäň-ä bir ýeriň, tagam çalajan. Bolýa ony hersini iki halta ýükläýeli. Agam bäşisini alan wagt saňa dostawka mugt. Bahasy näçe bulaň? Haltasy üç ýüz ýigrimi manat. Bolýa ony bäş halta öýe ugra-da. Bolýa, daway agam.
Ine oglum şolar ýaly, ejeň gruzçik, donnuň unlary özi sürende, ejeňem alyp galdym-da.
Bajan, Bu ýassygam arzana. Aý bu baja. Goý aý goý. Ýukajyk toý etjek bolýa. Aý baja boldy.
Ýuka bolmaz aý. Zor zor işip duran zoga. Ejewli bolda bilýä. Türkmenistana iň gymmat alýan gyzyllar satdym. Pul kä. Öýdäki ujundan bildirmän al. Gowja bara bilýän kafe. Gowja bir lomoýja dastak. Ýa dastak. Şeýle gaýgy diýip dursaýa baja. Durmut baja.

Baja, seret bajalara. Gelýän. Siz oňa çenli. Gelýän dämi? Hawa, men dastawkany diýeýin. Toşda gelýänmi?
Toşda gelýän baja.
Öz öýüňiz ýaly oturyň bolýamy? Boldy, boldy. Bagymjak gelewer baja. Sen dastawkany alarsyň özüň. Boldy, boldy. Men özüm puluny berip alýan. Boldy, özüň. Baja gelewer baja. Hökman gelewer. Hökman sen özüňjik neme diýip al dastawkany. Bolýa? Hany gitdim men onda.

Obada ýaşaýar. Hawa, hawa. Şuň geçesi bardyr.
Hany töwerekde barmy şol? Geçesi hökman. Eý, an. Ana geç. Eý, bar eken. Eý, ina. Aja käsede bar. Bir sagyp bir juwaý süýdüni çelläý. Janlyja geç. Ýör, gelýän.
Ýör. Haý bajalar otyrsyňyzmy? Aw aw. A dastavka zat gelmedimi o? Ýo, dastavka gelenok bajynta. Bu agylyňda duran geçiň bar-a. Aw. Eý şoň süýdünden wala sagyp içdi o baja. Haý tüweleme süýtlek geçiň-a bar eken baja. O geçi däl ol. Hä? Teke teke. Hä? Hä?
Teke teke teke. Aw!

Kim? Kim? Kim-ow? Kim diýýäň-ow sen gaýynymyz kim? Öňi sitler. Huýet etjek. Bor. Gör. Bor. Bolýa seniň üçin. Bar sen sitler towumyz kim haramy. Ow. Walek. Aman on çiyin gowmy haramzada. Hmm. Awa tanasy gelýä. Awa. Awa. Ey, hut bölet diýme maňa işdämiň ey. Maňa hut bölet diýme, gel azyň oran işden goýun işdeýin, azyň dolan işdeýin.